Jiena Rabe, bint belt qawwija u għanja li kienet tinsab max-xatt tax-xmara Ġordan. Twelidt f'Ġeriko, l-ewwel passi tiegħi ħadthom f'post mimli bil-ħajja, fejn l-ilħna kienu jitħalltu b'djaletti differenti, u l-art kienet immarkata bil-passi tal-barranin, tal-merkanti u tas-suldati. Kien fil-lukanda ta' missieri, bejn l-imwejjed u l-uċuħ mhux magħrufa, fejn bdejt nifhem xi tfisser il-ħajja. Ix-xogħol ta' missieri kien iġegħelna nsiru nafu bl-aħbarijiet tad-dinja saħansitra qabel ma jsiru realtà. Kont nosserva, bil-kurżità, it-taħdit bil-moħbi tal-merkanti, il-ħarsiet misruqa tal-vjaġġaturi li kienu jfittxu l-mistrieħ. F'dak l-ispazju bejn l-istejjer u s-sigrieti, l-immaġinazzjoni tiegħi kibret u magħha, għatx biex niskopri x'kien hemm 'il barra mill-ħitan ta' Ġeriko. Kont nara wċuħ ġejjin minn artijiet imbiegħda li kienu jġorru magħhom il-piż ta' stejjer li forsi qatt ma kont se nifhem għal kollox. Madankollu, kont inħoss rabta stramba ma' dak in-nuqqas ta' kwiet li kien jidher li jimmarka lil kull wieħed minnhom. Hekk kif kbirt, bdejt nintebaħ li Jericho, bil-kobor u s-swar tagħha kollha, kienet taħbi tip ta' dawl fija li ma kinitx tidher. Il-belt kienet għanja, iżda l-kburija tagħha kienet akbar. Id-dinja kienet tidher li qed tassedja minn kull naħa, iżda ftit kienu jifhmu li s-sigurtà tas-swar tagħha ma kinitx inviniċibbli. Fil-qiegħ ta' qalbi, kont naf li dak is-sur kien kemm difiża kif ukoll ħabs. Kien hemm qalb dawk il-ġebel fejn tgħallimt naħbi s-sentimenti tiegħi, nipprova nuri saħħa li ħafna drabi ma kellix. Żgħożija tiegħi kienet sensiela ta' ġranet fejn il-kurżità u d-diżillużjoni kienu jimxu id f'id. Kont infittex xi ħaġa li l-belt tiegħi ma dehritx li setgħet toffri, libertà li kienet tmur lil hinn mir-rutina ta' post antik daqs iż-żmien innifsu. Kont nosserva lil missieri, il-movimenti attenti tiegħu, u kont nistaqsi lili nnifsi jekk hu qatt ħass l-istess dwejjaq li issa kienu qed jaħarqu ġo fija. Imma l-ħajja fil-lukanda għallmitna li s-skiet kien l-aktar tweġiba sigura, li mistoqsijiet żejda setgħu jġibu problemi mhux mixtieqa. Madankollu, bqajt nosserva. Bejn biċċa xogħol u oħra, tgħallimt napprezza l-valur tas-skiet, tas-smigħ. Kull kelma tal-vjaġġaturi ġabet magħha dell tad-dinja ta' barra, dinja vasta li dehret li tirrifjuta li tikxef ruħha għal kollox. Kien hemm fejn bdejt ninduna kif l-istejjer setgħu jsawru, jgħollu jew jeqirdu lil min kien jirrakkuntahom. Dik il-ħajja mdawra bil-barranin u xnigħat żergħet ġo fija ż-żerriegħa ta' ambizzjoni li għadni ma kontx naf kif insemmiha. Il-ġranet f'Ġeriko kienu monotoni, u aktar ma kbirt, il-lukanda saret id-dinja tiegħi u, fl-istess ħin, il-ħabs tiegħi. L-għażla li nsir prostituta ma kinitx waħda sempliċi jew mgħaġġla. Fil-verità, kienet deċiżjoni mimlija bil-bżonn u n-nuqqas ta' opportunitajiet li oħrajn, speċjalment in-nisa, kellhom iħabbtu wiċċhom magħhom. Rajt f'dan triq biex naħrab mill-istess ħajja ta' kuljum u, min jaf, biex ikolli xi kontroll fuq ħajti, biex inkun 'il fuq mill-tħamħim u l-ġudizzji. Maż-żmien, fami xterdet u magħha ġie tip ta' setgħa siekta. Għalkemm ma kellix post ta' unur, kelli aċċess għal informazzjoni prezzjuża. Smajt konversazzjonijiet sigrieti, xnigħat ta' gwerra u għediet ta' alleanza. Ġeriko, bis-swar imponenti tagħha, ma kinitx daqshekk sigura daqskemm ħafna kienu jaħsbu. Din l-għarfien madankollu ma ġabx faraġ. Għall-kuntrarju, kien bħal dell li kien isegwini, tfakkira kostanti li l-art fejn kont nimxi setgħet tiġġarraf f'kull mument. Kienet f'waħda minn dawk il-lieli meta żewġt irġiel waslu fil-lukanda. Ma kellhomx il-ħarsa kburija tas-suldati u lanqas l-imġiba mgħaġġla tal-merkanti. Kien hemm xi ħaġa differenti fihom, determinazzjoni siekta li għaraftha mill-ewwel. Ma kellix bżonn ħafna kliem biex nifhem li dawn l-irġiel ma kinux bħall-oħrajn. Kienu spiji mibgħuta minn Iżrael biex josservaw Ġeriko. Kont naf bir-riskju li kont qed nieħu iżda stranġament dan ma waqqafnix. Din kienet l-opportunità li nagħmel xi ħaġa li seta' tbiddel id-destin tiegħi jew ittemmu darba għal dejjem. Meta sirt naf li l-awtoritajiet ta' Ġeriko kienu qed ifittxuhom, qalbi bdiet tħabbat bil-qawwi. F'mument ta' impuls ħbejthom fost il-qatgħet tal-għażel li kien hemm fin-naħa ta' fuq tal-lukanda. L-istennija kienet tidher bla tmiem, is-skiet kien jinkiser biss mill-ħoss tal-ħabbat fil-bieb u l-mistoqsijiet li kienu jsegwu. Kull sekonda kienet logħba tal-azzard, u l-piż tal-għażla li għamilt kien jitqal fuqi, għażla li setgħet tiswina ħajti. F'dak il-waqt, irrealizzajt li ma kontx biss qed naħbi l-irġiel, iżda kont qed nilgħab logħba mad-destin. Dik id-deċiżjoni kellha tissiġilla l-futur tiegħi b'mod li ma kontx kapaċi nifhem. B'kalma li ma dehritx tiegħi, gdibt lill-awtoritajiet, nibdel il-ħarsiet u l-mistoqsijiet tagħhom, nipprova nidher bla interess u għajjiena. Ġewwa fija, madankollu, kont inħoss il-preżenza ta' xi ħaġa akbar, xi ħaġa li kienet tmur lil hinn mill-ħitan tal-belt, is-swar u dak kollu li kont naf sa dakinhar. Meta l-irġiel irnexxielhom jaħarbu, ħassejt taħlita stramba ta' serħan u biża'. Kont għent lill-għedewwa ta' Ġeriko, u d-dubju dwar x'kien se jiġri kieku xi ħadd skopra t-tradiment tiegħi kien piż kostanti. Kont naf li issa l-lealtà tiegħi kienet issiġillata mhux ma' Ġeriko, iżda ma' dawn l-irġiel, u forsi mal-Alla tagħhom. Ħajti kienet qed tieħu direzzjoni li qatt ma kont immaġinajt. Kull dettall ta' dik il-lejla kellu jibqa' mnaqqax fija, bħal sigriet li ġarrejt fis-skiet, nistenna t-tmiem li kien għadu ġej. U hekk kien li, f'dik il-lejla fatali, fhimt kemm deċiżjoni waħda, għalkemm tidher insinifikanti, tista' tbiddel ħajja għal dejjem. Ma kontx għadni biss Rabe, il-mara tal-lukanda. Kont Rabe, dik li s-sograt tirriskja, dik li issa kellha destin marbut ma' poplu li bilkemm kont għadni naf. Il-jum meta waqa' Ġeriko huwa tifkira li għadha ġġibli sensazzjoni ta' sturdament. Is-swar, li kienu s-simbolu tal-kburija u s-sigurtà tagħna, ġarr fuq quddiem għajnejja. Il-ħoss qawwi tal-ġebel jitkisser, l-għajjat tal-paniku u s-sħab ta' trab li kien jgħatti l-belt kienu joħolqu xena ta' disprament sħiħ. Għal mument, emmint li dak kien se jkun it-tmiem tiegħi, li l-għażliet li kont għamilt kienu se jitolbu l-prezz tagħhom. Iżda s-sinjal li kont dendilt mat-tieqa tiegħi, ħabel skarlatt, kien jiddi qalb il-kaos, tfakkira siekta tal-wegħda magħmula mill-irġiel li ħbejt. Waqt li l-belt għerqet fil-kaos, irrealizzajt li dak il-ħajt aħmar kien aktar minn wegħda ta' protezzjoni. Kien simbolu ta' tama, prova li saħansitra qalb il-qerda, kien għemmiet inviżibbli tmexxi kollox. Rajt lill-qraba tiegħi madwari, wiċċhom imbeżża' jirrifletti l-inċertezza ta' dak il-mument. Iżda ħassejt, kontra kull loġika, li konna se niġu ffrankati, li dak is-sinjal imdendel mat-tieqa tagħna kien jiddistingwina mill-qerda ta' madwarna. F'dak il-mument, il-ħabel skarlat kien jirrappreżenta l-fidi tiegħi, rabta li kienet tgħaqqadni ma' xi ħaġa li għadni ma kontx nifhem għal kollox. Meta l-belt ċediet għall-qerda, iżżejt ma' din il-fidi. Mal-ħoss tat-trombi u l-ġebel jaqa', moħħi reġa' lura għall-irġiel li kont għint u l-wegħda li kienu għamlu. Il-fiduċja tiegħi fihom ma kinitx biss logħba tal-azzard, kienet l-uniku kenn qalb il-qerda li kienet qed taħkem lil Ġeriko. U, waqt li l-ħsejjes tal-battalji kienu jinstema' mill-bogħod, is-skiet ġewwa dari kien kważi mqaddes, spazju iżolat qalb il-waqgħa tal-belt. Ħassejt qisu ċirku inviżibbli kien qed idawwarna, jipproteġina mid-destin li oħrajn f'Ġeriko kienu qed jiffaċċjaw. Meta fl-aħħar il-belt sikktet u l-fdalijiet waqfu jiġġarrfu, grupp ta' rġiel deher fil-bieb tagħna, lebsin mod differenti, b'arja ta' skop u determinazzjoni. Kienu l-Iżraeliti u fosthom kien hemm l-istess Pi li kont ħbejt. Ħarsithom ma kienx fihom biss ir-rikonoxximent tal-wegħda tagħna, iżda wkoll rispett sieket, reverenza li forsi l-ebda abitant ieħor ta' Ġeriko ma kien irċieva. Żammu kelmthom, u, f'dak il-ħin, il-piż ta' għemili sar ċar, jien, mara mwarrba mill-belt tiegħi, kont ġejt salvata. Tlaqt dari mal-familja tiegħi, naqsmu l-belt imġarrfa bħal barranija f'arti stess. Kont naf li din kienet se tkun l-aħħar dehra tiegħi ta' Ġeriko, li t-toroq, is-swieq u saħansitra l-lukanda ta' missieri issa kienu biss parti minn passat li kont lesta nħalli warajja. Kien hemm melankonija fit-tluq minn kollox, iżda l-wegħda mwettqa mill-Iżraeliti tatni ċ-ċertezza li xi ħaġa akbar kienet qed tistennini. Il-premju għal-lealtà tiegħi ma kinitx biss is-salvazzjoni fiżika, kien stedina biex nerġa' nibda, biljett għal ħajja ġdida ma' poplu li laqagħni minkejja l-passat tiegħi. Meta fl-aħħar ħallejna Ġeriko warajna, fehma ġdida twieldet fija. Kont ħielsa mill-qerda tal-belt u mill-ġudizzju tan-nies tagħha. Kont barranija fost l-Iżraeliti, iżda ġarrejt miegħi l-wegħda ta' futur li deher jistħoqqlu t-tama. Issa, meta niftakar f'dik il-ħarba minn Ġeriko, nifhem li dik il-qerda ma kinitx tmiem, iżda bidu mill-ġdid. Il-belt l-antika ġġarrfet, iżda, għalija, il-waqgħa ta' Ġeriko kienet il-bidu ta' xi ħaġa mhux mistennija, xi ħaġa li kellha tbiddel l-istorja ta' ħajti għal dejjem. Il-qsim lejn ħajja ġdida beda b'passi eżitanti. Meta tlaqt minn Ġeriko, il-belt li darba sejjaħt id-dar tiegħi, ħassejt il-piż li nkun barranija. Meta dħalt fil-kamp Iżraelit, l-għajnejn kollha dehru jduru lejja, josservaw, forsi, bl-istess ġudizzju sieket li kont niffaċċja f'Ġeriko. Madankollu, kien hemm differenza, dawk il-ħarsiet ġabu magħhom ukoll tip ta' kurżità mħallta mal-aċċettazzjoni. Kont, wara kollox, xi ħadd li kien issogra kollox biex jipproteġi tnejn minn tagħhom. Qalb dik il-folla mhux magħrufa, sibt it-tama li stajt niġi aċċettata u nibda niddefenixxi mill-ġdid min kont. Il-jiem għaddew f'sekwenza ta' laqgħat u tagħlim. Fil-bidu bqajt fid-dell nosserva d-drawwiet ta' dan il-poplu u nipprova nifhem il-mod ta' ħajjithom. Id-devozzjoni tagħhom lejn Alla ta' Iżrael kienet xi ħaġa ġdida għalija, forza misterjuża li kienet tħarrek dak kollu li jagħmlu. Rajt iċ-ċerimonji tagħhom u smajt it-talb tagħhom, u staqsejt lili nnifsi jekk, xi darba, kont se nsib ukoll dak it-tip ta' konnessjoni li dehret timla lil kull wieħed minnhom. Għal xi ħadd li kien għex fid-delijiet ta' Ġeriko, dik id-dawl ġdid kien ta' sfida, iżda ħassejtni miġbuda lejh, qisu xi ħaġa ġo fija kienet qed tistenna biex tiġi żvelata. Maż-żmien, l-ostakli bdew iċedu u sentiment ġdid twieled fija. Fost l-Iżraeliti skoprejt l-importanza ta' kull att, ta' kull għażla. Different mill-ambjent mgħaġġel tal-lukanda, hawn ir-relazzjonijiet kienu aktar profondi u inqas temporanji. In-nies kienu jħarsu lejja mingħajr il-piż tal-akkużi li kont inħoss f'Ġeriko. Kien hemm min kien għadu josservani b'nuqqas ta' fiduċja, iżda r-rispett ta' dawk li kienu jafu l-istorja tiegħi kien xi ħaġa li qatt ma stennejt. Dan ir-rispett kien sieket bħal rigal li rċevejt mingħajr ma tlabtu. L-adattament tiegħi ma kienx faċli. Ħafna drabi, ħassejt l-impuls li nirritorna għall-ħajja li kont naf, fejn ma kellix bżonn ninħeba wara isem ġdid jew modi ġodda. Iżda xi ħaġa ġo fija rreżistiet. Bdejt nifhem li din l-art ġdida ma kinitx biss bidla fiżika, iżda opportunità biex nerġa' nitwieled, biex inħalli warajja t-tikketta li kont inġorr bħal marka li ma titħassarx. Bil-mod il-mod it-tifkiriet ta' Ġeriko saru aktar imbiegħda, inqas ta' uġigħ, u flokhom, ix-xewqa li nibni xi ħaġa ġdida bdiet tieħu post. Bl-għajnuna ta' dawk li emmnu fija, tgħallimt xi jfisser tkun parti minn komunità. Il-poplu Iżraelit kellu tip ta' għaqda li qatt ma kont rajt qabel, saħħa li kienet tidher f'kull att ta' ġenerożità, f'kull ġest żgħir ta' appoġġ. U hekk, sibt posti fosthom, mingħajr il-bżonn li naħbi min kont, mingħajr ma nħalli l-passat tiegħi jiddefinixxi dak kollu li stajt inkun. F'dak l-ambjent ġdid, skoprejt li l-istorja tiegħi setgħet terġa' tinkiteb, jum wara l-ieħor, b'kull għażla li għamilt. L-Iżraeliti li darba kienu barranin għalija saru l-familja l-ġdida tiegħi. Tgħallimt nafda, ningħata għal skop akbar minni nnifsi. Il-ħajja l-antika tiegħi f'Ġeriko issa dehret parti minn passat imbiet, dell li kien qed jgħib hekk kif id-dawl ta' din l-art ġdida kien qed jieħu ħsiebi. U, għall-ewwel darba, sibt il-paċi, paċi li ma kinitx tiddependi minn fejn kont iżda minn fejn kont issa. Li ltqajt ma' Salmon kien il-bidu ta' fażi ġdida, xi ħaġa li qatt ma mmaġinajt. Kien raġel ta' fidi, magħruf għall-unur u d-devozzjoni tiegħu lejn Alla ta' Iżrael, u l-ħarsa tiegħu dehret tara lil hinn mill-marki li l-passat kien ħalla fija. Fil-bidu, l-avviċinament tagħna kien kawt. Kont għadni l-barranija, il-mara b'passat immarkat b'għażliet diffiċli. Iżda Salmon rani bħala xi ħaġa aktar minn hekk. F'għajnejh, ma kontx biss Rabe, il-mara ta' Ġeriko, kont xi ħadd li hu kien lest jilqa' u jħobb minkejja kollox. Iż-żwieġ bejnietna ġab kalma li ma kontx naf biha, sensazzjoni ta' appartenenza li, sa dakinhar, kienet tidher 'il bogħod. Huwa wrani li l-imħabba vera ma tibbażax fuq il-passat, iżda fuq il-bini ta' xi ħaġa akbar kuljum. Fil-ġesti u l-kliem tiegħu, skoprejt mod ġdid kif inkun maħbuba, mod li ma kien jitlob xejn lura, iżda li offra sigurtà u aċċettazzjoni. Jien, li dejjem għext ħajja inċerta u solitarja, fl-aħħar sibt dar vera miegħu. Salmon għallimni l-valur tal-paċenzja u l-fiduċja, kwalitajiet li qatt ma kont tgħallimt f'Ġeriko. Darna kienet sempliċi, iżda fiha kien hemm paċi li qatt ma kont esperjenzajt. Il-ħajja miegħu ġabet perspettiva ġdida, ħarsa ġdida lejn dak li kien tassew importanti. Ma' Salmon tallimt li l-kobor ta' persuna mhux fl-istorja tal-passat tagħha, iżda fil-kapaċità li tiġi trasformata minn xi ħaġa akbar. U, mingħajr ma qal kelma ta' kundanna, għenni nerġa' nibni lili nnifsi kuljum, bħal xi ħadd denju ta' rispett u mħabba. Meta l-ewwel wild tagħna twieled ħassejt il-milja ta' ħajja mġedda. Li tkun omm qatt ma kien fil-pjanijiet tiegħi, iżda hemmhekk, inżomm dak l-essri żgħir f'dirgħajja, fhimt li l-passat ma kellux aktar setgħa fuqi. L-imħabba tiegħi għal dak it-tifel kienet qawwa li tatni ċ-ċertezza li, minkejja d-diffikultajiet u t-tifkiriet ta' niket, kelli għan ċar. Il-familja l-ġdida tiegħi kienet rigal li qatt ma stennejt li nirċievi, u ħdejhom, fl-aħħar stajt inħalli warajja l-piż ta' ħajja mimlija inċertezzi. It-trobbija ta' wliedna kienet sfida u barka fl-istess ħin. Xtaqt li jikbru f'dar fejn il-passat ma kienx dell, iżda tifkira 'l bogħod, megħluba bil-qawwa ta' mħabba mġedda. Jien u Salmom, bil-fidi tagħna maqsuma, għaddejnielhom l-importanza tas-sewwa, tal-kuraġġ u tal-lealtà. F'kull tbissima u f'kull kelma ġdida li kienu jitgħallmu, kont nara r-rifless ta' futur mimli tama, ħaġa li qatt ma mmaġinajt meta kont ngħix taħt il-piż tas-swar ta' Ġeriko. Bil-mod il-mod, il-familja tagħna saret parti minn dik il-komunità Iżraelita li, fil-bidu, kienet barranija għalija. Konna milqugħa bir-rispett, u dan urieni li l-istorja tiegħi ma kellhiex bżonn tintesa, iżda setgħet tingħata tifsira ġdida. Jien u Salmum flimkien konna qed nibnu xi ħaġa li kienet tmur lil hinn mill-istorja tagħna stess. Kuljum, ħdejh, kont inħoss li kont qed niġi ffurmata għal għan akbar, biex inkun eżempju li anke l-aktar persuna improbabbli tista' ssib fidwa u grazzja. U hekk, permezz tal-imħabba ta' Salmum u tal-familja tagħna, sibt paċi li tmur lil hinn minn kull tifkira ta' niket. Kont mara ġdida, omm, mara miżżewġa, Iżraelita. Il-marki tal-passat, għalkemm għadhom preżenti, ma kinux aktar jiddefinixxu min kont. Miegħu u ma' wliedna kelli d-dar u l-imħabba li dejjem fittix u li qatt ma emmint li kien possibbli li nsib. Anke f'nofs is-sigurtà tal-ħajja l-ġdida tiegħi, il-passat tiegħi bħala prostituta kien għadu preżenti f'moħħi. F'mumenti ta' kwiet, f'nofs il-ħidmiet ta' kuljum, it-tifkira ta' dak li kont kienet tinsisti li terġa' lura. Kont nara l-ħarsa ta' xi nies, dawk li kienu għadhom jafuni bħala il-mara ta' Ġeriko, u kont inħoss il-piż tad-delijiet li kienu jippruvaw jiġbduni lura. Kienet ġlieda interna siekta, battalja biex ma nħallix dak li kont jiddefinixxi min kont qed insir. Iżda, kemm kien diffiċli, kont naf li l-isforz tiegħi biex negħleb dan kien parti mill-għan akbar li Alla kien qiegħed f'ħajti. Kien hemm ġranet meta kont nistaqsi lili nnifsi jekk verament stajtx niġi aċċettata fost l-Iżraeliti. Il-mistħija u l-ħtija kienu bħal ktajjen inviżibbli li ħafna drabi kienu jipparalizzawni. Kont inħoss li, għal xi wħud, dejjem kont se nkun immarkata mill-għażliet antiki tiegħi, u din il-perċezzjoni kienet bħal ferita li ddum biex tfiq. Iżda, ħdejn sal-mom u l-familja tiegħi, kont insib is-saħħa biex niffaċċja dawn il-ħsibijiet. Hu dejjem kien ifakkarni li l-fidi li issa kont inġorr kienet aktar b'saħħitha minn kwalunkwe ġudizzju uman, li l-bidla li Alla kien ħadem fija kienet akbar minn kwalunkwe żball tal-passat. Hekk kif għadda ż-żmien, irrealizzajt li l-akbar battalja tiegħi ma kinitx kontra l-opinjoni tan-nies iżda kontra qalbi stess. Kelli bżonn nitgħallem naħfer lili nnifsi, nara lili nnifsi bl-istess ħarsa ta' ħniena li Alla kien tani. Kull jum kien sfida ġdida biex naċċetta din l-identità ġdida, biex inħaddan il-verità li jien kont aktar mill-iżbalji tiegħi. It-tifkiriet kienu għadhom hemm, iżda ma' kull pass ta' fidi saru inqas ta' theddida, inqas kapaċi li jeħduli l-paċi. Li nitgħallem ngħix fil-paċi miegħi nnifsi kienet l-akbar rebħa tiegħi. Bil-mod il-mod bdejt ninduna li Alla mhux biss ħafirli, iżda wkoll fdali rwol ġdid fost il-poplu tiegħu. L-għemejjel tal-passat tiegħi ma kinux għadhom jiddefinixxuni, minflok kienu parti minn xhieda ta' fidwa. Ħdejn l-Iżraeliti, ma kontx għadni l-mara li kienet tinħeba fid-delijiet ta' Ġeriko. Kont xi ħadd li, permezz tal-fidi, kien għeleb il-limitazzjonijiet ta' passat mudlam. Maż-żmien, ix-xhieda tiegħi saret eżempju għal oħrajn. Ħafna li kienu jġorru l-mistħija u l-ħtija tagħhom kienu jiġu għandi ifittxu t-tama. Kont nara f'għajnejhom ir-rifless tal-uġigħ li darba kien tiegħi, u dan kien jimmotivani biex naqsam l-istorja tiegħi ta' fejqan. Alla kien biddilni, mhux biss biex insib il-paċi, iżda biex inkun simbolu li ħadd mhu 'l bogħod wisq mill-fidwa. U, hekk kif għent lil oħrajn isibu din l-istess tama, il-fejqan tiegħi stess kien qed jitlesta. Il-konverżjoni tiegħi lejn Alla ta' Iżrael ma kinitx f'daqqa waħda, kienet proċess profond, kważi bħal meta wieħed jiskopri art mhux magħrufa. Kont barranija, imrobbija fost allat li kienu jgħammru fil-ġebel u l-metalli, meqjuma għall-konvenjenza u l-biża'. Iżda, meta ltqajt mal-Iżraeliti u bdejt nosserva l-fidi sħiħa li kienet issostni lil kull wieħed minnhom, irrealizzajt li dak il-poplu ma kienx jaqdi idolu bla ħajja, iżda Alla ħaj, Alla li kien jimpurtah minn uliedu. Ma' kull tagħlim ġdid, ma' kull storja li smajt dwar il-mirakli t'Alla mal-poplu ta' Iżrael, il-fidi tiegħi kibret. Li nisma' dwar l-Eżodu, dwar il-kura divina li kienet isostni lil dawk li kienu jsegwuh, kien jimla qalbi bit-tama. Jien, li qatt ma kelli post fejn nappartjeni, bdejt inħoss li Alla kien qed jilqagħni, li hu kellu skop għalija. Il-qima tiegħi, li qabel kienet vojta u mekkanika, bdiet tieħu l-ħajja. Bdejt nitlob b'mod li qatt ma kont għamilt qabel, mhux bil-biża' jew bl-obbligu, iżda b'għotja vera tar-ruħ. L-Iżraeliti għallmuni li l-fidi ma kinitx xi ħaġa li tiġi imposta, iżda li tiġi kkultivata. Kienet mixja, tfittxija kontinwa biex nifhem u naċċetta r-rieda t'Alla. U, maż-żmien, bdejt nara lili nnifsi bħala parti minn dak il-poplu, bħala xi ħadd li wkoll jappartjeni għall-familja t'Alla ta' Iżrael. Ma' kull talba, kull att ta' fiduċja, il-preżenza t'Alla saret aktar reali għalija. Dik l-imħabba kienet fjamma li kienet taqbad ġewwa fija, tnaddaf kull tifkira morra, kull marka li l-passat tiegħi kien ħalla fija. Ħajti nbidlet b'mod sieket u kostanti. Ma kontx għadni l-mara ta' Ġeriko, mitlufa u bla direzzjoni, kont bint Alla, xi ħadd li kien ġie salvat u magħżul. Kuljum, il-fidi kienet timla l-ispazji vojta li qabel kont nipprova nimla b'illużjonijiet u għediet foloz. Il-konverżjoni ġabet magħha wkoll sens ta' responsabbiltà. Kont naf li l-fidi l-ġdida tiegħi kienet titlob minni ħajja ġdida, eżempju għal dawk li kienu josservawni. Ma kinitx biss kwistjoni ta' twemmin, iżda ta' għixien skont dak it-twemmin. Alla tani identità ġdida u l-impenn li nonorah bl-għemejjel tiegħi. Kuljum, kont infittex li nirrifletti t-tjieba u l-ġustizzja li hu wera meta salvani. Li ngħix bħala Iżraelita kien għalija unur u prova kostanti li ħajti kellha skop. Għalkemm ħajti mal-Iżraeliti kompliet bil-paċi u t-tama, l-ekos tal-gwerra ma kinux 'il bogħod. Kull rebħa, kull vittorja li l-poplu t'Alla kiseb kienet parti minn xi ħaġa akbar. Kont naf, mill-mument li ħbejt l-ispji f'Ġeriko, li kont sirt parti minn missjoni mqaddsa. Il-kuraġġ li sibt dakinhar, meta sfidajt lill-poplu tiegħi stess biex nipproteġi l-messaġġiera ta' Iżrael, issa kien fjamma li baqgħet taqbad f'qalbi. U, għalkemm deher li l-parti tiegħi fil-battalja kienet intemmet, xorta kont inħoss li Alla kellu rwol għalija fil-kisba tal-art imwiegħda. L-indiema u l-fidwa tiegħi huma wirt li nħalli għall-ġenerazzjonijiet futuri, messaġġ li Alla ma jillimitax ruħu għal dak li jara fina llum, iżda għal dak li hu jaf li nistgħu nsiru. L-eżistenza tiegħi, li qabel dehret mitlufa, ġiet mifdija biex tkun xhieda ta' tama. Bil-fidi u l-indiema, kulħadd jista' jiġi restawrat, kulħadd jista' jsib it-triq lura lejn Alla, irrispettivament mill-waqgħat tagħhom. Ma jimpurtax kemm nistgħu nkunu 'l bogħod minn triq ġusta, Alla jilqagħna, iġeddidna u jippermettilna bidu ġdid kuljum. Il-paċi magħkom u sa ma nerġgħu niltaqgħu.